Xwişk û birayên delal, ez birayê we Rêzan im, xelkê Efrînê me. Ava bû duwazdeh salên min ez însanekî hatime ser bawerê Îsay Mesîh. Berê ez însanekî Êzdî bûm. Ez dixwazim ser dînê Êzdê çikê deying kim. Wekî ku em Êzdî em dibêjin em ji dîna hemî kevintir in. Lê ez dixwazim tiştên ser dînê Êzdê şiro vekim. Bi rastî em wekî ku kurd dînê me tune bû, çi hat ser me me qebûl kir. Wek Îranî dînî wan zerdeştî ye, Îsraîlî dînî wan yehûdî ye, ereb dînê wan îslam e lê me kurd bi rastî tune bû, çi hat ser me me qebûl kir. Demekê de kesek hebû navî wînî Şêx Adî bû. Ev kesa însanekî ereb bû, Di qewl de jî hatiye nivîsandin, di qewlê Şêx Adî de hatiye nivîsandin, dibêje Şêx Adî Xudanê kerem ê, dahir bû li erebê, li ecem, ecemê, dahir bû li beyta farê, qest kir hate Hekarê, qest kir hate Lalişê, Şêx Adî ji Şamê dihat, li Şerqa kir xebat, yanî li Şerqê kir xebat li nav miletî Kurd. Hat li serî miletî me Kurd xwe kir tiştek hew însanê însanekî sofî bû. Lê demo ku hatiye Şêx Adî ji Şamê li serî wî jî gelek kes di sofî kom bûn di qewl jî temam dike di qewlê xwe dibêje dibêje xeber li nav seyda ye dahir bû şêxekî şehda ye dibêje temam dike qewl dibêje xeber li nav Ecem e. Dahir bû şêxekî kerem e. Xeberên nav Ecemistanê, Dahir bû şêxekî bi îmanê. Hatin şêxit ehl elxêr. Hatin şêxit keremdar. Hatin şêxit Ebû Qatî. Di vî qewlî de wekî ku em dibînin ku Şêx Adî însanekî ereb bû, însanekî mutesewif bû. Li Lalişê Hota mentîqê Lalişê ji nav Ereb û derket hot mentîqê Lalişê û li serî wan xwe kir tiştek. Bi rastî êzdatî taîfek ji îslametî ye. Em dizanin îslametî pir taîfê xwe hene, sinî hene, şîî hene, dirzî hene, sofî hene, henefî hene, hembelî hene, pir pir taîfetên wan hene û yek ji nav wan taîfa taîfê êzdî ye.

Wekî ku me di vîdeo de bîstiye em yek ji nav taîfê îslamiyeyê ne û eslê êzatiyê ereb in ku Mîrî Êzdiya li ser vî tiştî şiro vedike ji qenatê Cezîre re. Bi rastî du kes hebûn di dînê êzatiyê de tesîrek gelekî mezin li ser dînê êzatiyê kirin. Yek jê Şêx Adî ye. Ê di diyê jê re dibêjin Şêx Hesen. Demê Şêx Hesen de hêna dest pê kir Şêx Hesen êzatiyê ji îslametiyê dûr dixe. Lê bi rastî berê ku Êzdiya berê wan berê wextê ke nimê dikirin berî xwe ne berve rojê dikirin, wexto ke nimêj dikirin berî xwe berve Mekkê Îslama dikirin. Bi kurdî jî ya dibêjin berê reş. Hûn di vî du vîdeoyê jî hûn karin vî gotinê bivîsin. Wextekî berî ferman ser miletê me de bên Rastî ebadeta miletê me qublet bû. Bo xatira çî? Bo xatira berê reş. Ew berê reş ji berî kewnê hat be xwarê. Î mewcûd bû li vê derê. Wextê fermam sermada hatin.

Paşê merkebê di bû swar a. Paşayev her çaryar a, têk serîn çar kinara Lalişê sekinî got bi heq war a. Sikanê erd û esmana Laliş a. Û Şîxadî hat bo mêrê êzî kira heç. Û zim zim îna hêra vê dibêjit Ene Zerratul Ekkazî ve sofe lena sihtu sihetel ezîm zim zim tihalî. Şîxadî bi kilama erebî deng li zim zimê kir ji Hicazê kêşa hêra. Û Şîxadî Bere çayê Erefatê kêşa hêra bo xatira vî miletî û qetek ji wî berê reş îna hêra. Heta no qijk berê reşî mewcûd a belê wele hemû kes nizan li kê derê ya dewleserî şîxay din deş ma. Ez dixwazim naka ji wan re nîşan bidim şexsiyê Şêx Adî. Şêx Adî bi xwe însanekî mutasewifîkî gelekî mezin bû. Wekî me gote gov çî me di qewla de xwendê, yekî ereb bû li Libnanê, li Betilfarê dayik bû, hate mentîqê Hakarê, hate Lalişê li widerê xwe li serî miletî me yî kurd kire tiştek. Û di vî vîdyoyî de gona ku hûn bibîsin, bi xwe tê de tê gotin ku Şêx Adî bi xwe însanekî mutesawifî gelekî mezin bû.

pêşe miletî me yî kurd kir. Em bê meselen wekî avê zemzem, ma i zemzem, li ca me lalişê ma i zemzem avê zemzemê heye û li Siûdiyê jî avê zemzemê heye. Yanî tiştekî nefs wekî wêneyê ku pî jê çêkir ji îslametê lê bi rengekî dun. Cebel Arefet, Cebel Arefet li li Mekkeyê heye, li ca me Êzidiyê jî lalişê Cebel Arefet he. Cebel Arefet û ma i zemzem herdek gotin, nef gotina ku kurdî ne. Lalişa Nûranî Medîne El Munewwere yanî gotinê Lalişa Nûranî û Medîne Munewwere herdik wekî hev din e, her di gotin ji hev di ve nêzîk in. Yê li jî ji me re mesela li ser hegel û ser qubbe di êzdîyê wan sekin wan dibînin hîlalê Îslama, hîvê ê Îslama li ser li ser qubbe ê êzdîyê wan ê vî tiştî di sûreto bibînin jî. Yê din

Ji êzdiyê ve nîzîk e. Seke li vê derê meshaf werş herfê waw ro gîre, heke tu waw rokê reş dimîne. Ê êzdiyê jî nav lêkir meshaf reş. Jê ve nîzîk e. Lê vî tiştî miletî êzdiyo nizanin heger ku Quranê tu nexwinê, Tu nikonî vî tiştî îktîşaf kê. Hev sê Quranên Nokal pêşê we ev ne hersîk ê min in. Min xwendiye, demê ku ez dibînim ez zam aha ev tiştane di nav qewlê Êzidiya de hene, hev tiştane ji Quranê bir ne. Wek em bê meselan Sûret Yûsif li cem Êzidiya jî qewlê Yûsif heye. Sûret Îbrahîm heye li cem Êzidiya jî qewlê Îbrahîm heye. Sûret meselan. Elleyl he li Cem Êzdiyo jî he lê tiştî hên jê xetîrtir li Cem Îslomo sûret El Furqan heye li Cem Êzdiyo jî qewlê El Furqan heye. Eyn ji her dik ji hev di ve nêzîk in. Heger hevo sûrt El Furqan e û hevo jî sûret qewlê Furqan e. Xêr e ji hev di ve ev no nêzîk in. Furqan eceb yekî me Êzdî pirs kir çima ez ê gotinê Furqan e, nizan çima ez ê vê gotinê. Tiştî yê dî jî jê bo nêzîk, eger êzdî darina hecê xwe, gereke bi xos bê şekol derbasî hecê bin. Li cem Îslamo jî ewna jî demê ku derin derbasî Kabê xwe dibin cê hecê, hewna jî gereke bi xos nêzîkê wê derê bibin. Pir tişt ji hevde ve nêzîk in û wekî hev din e teqrîben. Eger em derbasî qopî lalişê bin li ser qopî lalişê,

Em ku wekî Mesîhî û Yehûdî em amên dikin ku Xwedê ji Îbrahîm Xelîl lawê wînî Îshak xwest ku wînî bike qurbanî ji milet re. Lê Îslam û Êzdî bi tiştekî tenê bawer dikin ku navê wî kurî Îsmaîl e. Di pir di qewlê Êzdîya de heye û tê gotin Xwedê no mela kitê Cem Ibrahîm Xelîl û ji winî kurê wînî Îsmaîl dixwaze vî tiştî Amedê Qewlodanî bibînin. Lê li cem em Mesîhîyo û Yehûdî em herdekî yek in, em xwe ji hevdu qutnok in. Ji ber ku Mesîh hat got ez temûm bikim ne ez qut dikim. Em bawer dikin bi Îshak. Heger Îslametê û Êzidî ji hevdu ve ne nizîk be herdko gotinê xwe ne dikirin yek û ne digotin Îsmaîl. Tiştekî di jî li cem Îslamo demê ku darine hacê xwe tewaf dibin. Ji mentîqekê darine mentîqekê, cakê darine avê zemzemê, cakê darine ser çaya Erefetê û li dûr hacê û dûr Kabê xwe digerin. Li cem Êzdiya jî li ku derê kevrekî muqedes heye, li ku derê çiyekî pîrozî heye wekî Tirbê Şêx Adî sedkê li dûr wê tirbê digerin.

Çav di vî nîzîk in. Tiştekî di jî li cem îslam û hûriyet hene û vî tiştî em ê di ewê de bibînin, di Quranê de em ê bibînin û hûrin eyn û li cem êzdiyan jî hûriyet hene. Ku demê ku di qewlê Celwa de tê nivsandin, ku demê ku Şêx Hesen Celwa derdixe, Melaîkul Ezman dikirine lîlî û di Quranê de jî tê zikrandin, tê nivsandin, demê ku yek here tê keve cinetê, huriyet ji wî re çêdibin û vê tiştî wan di Quranê de jî bixwînin. Lê li cem a Mesîhî ya Li Mesîh dibêje, Padîşahiyê Xwedê li ezmanê Xwedê ne tê zewcandin, ne tê xwarin û ne tê vexwarin, em pîrozî dimînin, bi Xwedê re em jiyan dibin. Tiştekî dijî li Li cema Mesîhiya û Yehudiya, wek min got em her du tiyakin Mesîhî û Yehudî. Ji ber ku Mesîh got ez hatime temam bikim, ne ez hatime er rakim, yanî ser Tewrat de hatiye temam bike. Li cema Mesîhiya û Yehudiya pêx sefîne ê Nebî Nuh hat daket li ser çiyayekî navê wî çiyayê Ararat bû. Lê li cem Îslama Sefîne Nebî Nuh yanî geyî yanî ê sefîne Nebî Nuh hat daket li ser çiyayekî navê xwe Cûdî ye. Di qewlê êzdîya de jî dîsa bi vî tiştî îtiraf dike wekî ku îslam dibêj ber ku ji îslametiyê tê dibêje sefîne Nebî Nuh hat daket li ser çiyayê Cûdî û vî tiştî hûn ê di qewla de hûn ê bibînin. Eke tije dixwazim wan nîşan bidim, li cem me Mesîhiya û Yehûdiya çawa ku Şeytan ji Padîşahî Xwedê derket, Xwedê pê girt çekir. Demê ku Xwedê awe çê kiriye, meyzek daye, tiştek xort bûne ku hêzek daye û kir ser warê ê hemî melaîkan. Ev Şeytana di fikrê wî de, di ramanê wî de bilindbûn çê bû. Xwest kursiyê xwe li ser kursiyê Xwedê re lêxin. Ji ber wê yekê demê ku Xwedê dît ku hewa ke kursîyê xwe di ser kursîyê wî re wî re lêxa û Xwedê hewa çê kire, Xwedê ewa lane kir, derxist û avêt çekire cehemê. Li cem îslametê û pişt wê hat nav wî, nav wî bû şeytan, Xwedê nav lê kir şeytan, ev di Tewrat de hatiye çîtandî xizindin. Li cem îslametiyê Xwedê Adam çêkir û bi melayîka re hemîya re got, Ji Adam re serî xwe dînin, jê re sucûdat bikin. Hemî melayîka serî xwe jê re danîn, jê re nimêj kirin, tenê melayîkî tenê jê re nimêj nekir û bilindayî vê re çêbû. Xwedê jê pirs kir, Ji bo çi te bilindayî te re çêbû? Got, Ez Çawa ku ez ji însanekî çêtirtir im, ez ke ji însanekî re sucudet bikim, nimêj bikim, ez nakim. Xwedê pê girt û çekir e cehenmê. Heva gûrî bawerî îslametî ye. A niha gûrî bawerîyê îslam êzdiyatî yê jê ve nêzîk e. Xwedê însanek çêkir navê wî Adem bû û Xwedê ji hemî melaîkatan re got ji vî însanî ji vî Ademî re nimêj bikin. Hemîya serî xwe jê re danî û jê re nimêj kir, tenê yekî jê re nimêj nekir. Heya vê derê ê êzidî û ê îslametî ji hev di ve nîzîk e. Rebo Xwedê ji ji wî melaîkî re got, Ji bo çi te serê xwe danenî ji Adem re? Wî melaîketî ji Xwedê re got, Ma te ji bîr kir te ji min re got, Tenê serî xwe ji min re daxin, serî xwe ji ti kesî re dan nexin. Li vê derê Xwedê ewa baştî ra bû, ewa kir serokê melaîka û kilît da dest wî nî ewa çi tiştî bike, hukm da dest wî nî, navê wî kir Tawusîl Melek. Li vir em dibînin fikirê ê şeytan, ê êzdîya ê îslametî ji hev di vir nîzîk e. Yekî Serî xwe danenî Xwedê pê gird çakir, yekî serî xwe danenî Xwedê ciyekî bilind dayê. Lê ca me Yehûdiyo û ca me Mesîhiyo kûk eksî vê tiştê giştî ye. Xwedê nago ji wana her rince erdem re nêmej bikin, lê şeytan li ca me xwest kursiyê xwe di ser Xwedê re dîne û û şonê Xwedê bigire. Ferqê mabênê ê îslametî û ê Mesîhî û ê Zatî, sekin ê ê Zatîyê û îslametî çi qo ji hev di ve nîzîk in. Tiştî ku min ecêb maye di qewlê di Êzdiya de kesin hene wek însan mutesewif heta li ser wan jî qewl hatine gotin û hatine nivîsandin. Em ê li vir dibînin wek Şêx Ebdilqadirê Cîlanî. Şêx Ebdilqadirê Cîlanî însanekî mutesewif, gelekî mezin û gelekî navdar li Bexdayê. Gorê wînî heye, goristanê wînî li wê derê heye. Riya ku wî

Û van jî serbilind in. Yê sisiyê Hesen, Hesên el Hellac. Hesên el Hellac eva jî însanekî mutesewif bû, rî wînî hebû û gelek kes li ser rî wînî diçûn. Heta eva eva qewlê Hesên el Hellac ya cano fikir tê me re. Ji bo çi evna di gotinê dînî êzdiyê de din? Ji bo çi evna di nav êzdiyatiyê de qewlê êzdiyatiyê ev kesana hene? Û heger hûn van sûreta de hûn bibînin jî Ev kesana hemî di demê ku ne dûr de hatine, di demê ku Şêx Adî ku hatiye ser vî erdî, di wê demê de evne hatine, di demê Ebesiyîn de evne hatine ser vî vî erdî û kar kirine û xebat kirine, eyn di wê demê Şêx Adî ku xebat kiriye û kar kiriye. Tiştekî ez dixwazim li ser denkim ê li cem êzdiyo tişteke jêr bên berî şivakê. Wekî ku nokewên li ser sûret bibînin ev tişta berî şivakê li cem êzdiyo eva tiştekî gelekî pîroz ye. Hin jêr bên textê Şîx Adî ye, hin jêr bên textekî ji ezmana dida ketiye. Pir pîrozbûnekê didine vî textî û kes nizane bi xwe çi ye. Lê heger nokew ke em di sûret de wekî ku hûn dibînin ev tişta Li ser mezarên id id di Sofîna li ser mezar di wan tê girtin, tê tijikirin ji bo ku kes nêzîka tirbê nebe. Şibakeke, pencereke ji tirbê û ez bawer dikim jî êşex adî jî hebû ev tişta. Lê hinda bû tenê ez bawer dikim heva tenê ji ber destê wana ma û vî tiştî vî berî ji bo ke gelekî pîrozî dikin. Ev tişta li cem şîa gelekî pirr heye, li cem li cem sofîna ev tişta heye. Her însanekî pîroz Vî dûr wînî şebakekê dîtinin ji bo wê kes neyê mezarî û mezarî wî xera nakin. Ez bawer dikim cem Şêx Adîl Lalişî jî ev tişta hebû lê bi demê re hate rakirin tenê ku ev parçîna ku hûn dibînin heva di nav destî êzdîya de ma û gelekî pîrozbûnekî mezin didine û dibên jin heva ji cem Xwedê de daketiye. Pir ayetên hene ji Quranê em di qewlê Êzidê de jî em dibînin. Meselan wekî Ene huwe heyil qeyûm ev tişta di zanê pir bi navdengel cem Êzidîya dibêjin heva Xwedê ye. Di Sûreti Rehman de, Sûreti Imran biborînin di de winê vî gotinê winê bibînin Ene Allah la îlahe illa huwe heyil qeyûm. Yanî ev tiştane wekî di Quranê de hatine zîkrandin û nivîsandin. Pir gotin ji Quranê meselen wek em wek gotinê tekbîr, wek gotinê Allah, wek gotinê meselen Rabbis Semad yanî pir tiştî ji Quranê hatine ketine qewlê Êzdiya lê bi rengekî din bi sûretekî din ku miletî Êzdî demê ku dixwîne nizane çi me'siyê wê gotinê ye û nizane ev gotina ji ku derê hatiye. Ez dixwazim ku em bi hevdi re vî vîdeoyî sêr kin. Eva feqîr hecî ye. Însanekî gelekî miletî êzdî wî nas dikin û îhtiram û rêz ji wî kesî re heye. Pir qewl li ser zimanê wî kesî hatine ezmîşkirin. Ev kesa li ser şevberatê deyn dike. Cem Êzidîya salê rojekê pir Îdil Cem Êzidîya ne wekî Çarşemê Sor û ê Nîsanê û di nav wan de îdeke ji bin Şeb Berat. Şeb Berat bi xwe ava û nevê xwe bi erebî Leyletul Qedr e. Di wê şevê de di Cem Îslama heger tu wê şevê giştî ebetê bikê gunehê te yê bi salekê ê pêşê de û ê şon de û ew ê saligî tên bûrandin, hevo ku hewl rûê ku Quran bi ser Îslama de bi ser Mihemeda hatê dakertin cî ya dê bên Leyletil Qedr û Êzidî jî vê rojê bi hevdira dikine îd. Û kira Şev Berat bo mêrê Êzidî. Mana Şev Beratê çi ye? Şev Berat Leyletil Qedr a got her şêvarî Kar bêşa kana bêna xo firaka. Go salî duanza mêrê êzidî ebadetê bikat rojhilat û rojava. Salê şevekê, şeberatê ebadetê bikat berê xo bideta berê reş go min qebûl kir bi ebadeta salekê. Her mêrê êzidî şevekê wekî îşeva berê xo bideta berê reş û ebadeta wî berî bikat wê ez bêj taşûmelek wê ez bêj min qebûl kir bi salekê û rehmet dayî bavê diguzare. Ti îtirafê bi pêxembertî dike û heva tiştekî gelekî baş e. Heger Îzdatî berî va pêxemberan li hemû bi wek Mûsa, wek Îsa û wek Mihemed gereke navê vanan nehate zikrandin ji ber ku ew berî wan e. Lê aniha em zanin ku Îzdatî ji Îslametiyê firek ji wan naye Navî wan tê zikrandin. Meseln li vê derê di qewlî de dibêje, Piştî wî Xelîl bir îlahî ye, Mûsa û Îsa û Mihemedî tê. Yanî piştî wê yekê îtiraf dike nû Xelîl Îbrahîm û Mûsa û Îsa û ê dawiyê bi wî îtiraf dike bi nû Mihemed jî pê wî re were. Wekî ku em li vir di tercemeyê erebî de ku em dibînin divê bade Xelîl îlah

Yê guhdarva va wek berxwe têne xiyan lê ji hundir va gurin yê guh însên dixwin dixapînin. Ez dê Î Mesîh guh wê were pê min re. Pêxemberet deraw cî û yek ji nav wan Mihemed guh wê wek berxke xwe da tê nîşankirin lê ji hundir va wek gur yê guh însên dixe. Ji destpêkê de ji we re gotiye, Di dînê Êzidê du şexsiyê hebûn, du kesin hebûn ku yê tesîrê li ser dînê Êzido kirine. Yek jê Şêx Adî bû û hev tiştî naka Megî deng kirine û hatine gotin heva giştik tiştî ku Şêx Adî ku kirine û aniye belayê ku serî Êzidiyê, serî miletî me yê Kurd. Şexsiyetê yê Didiyê Em jê re dibêjin Şêx Sin yanî Şêx Hesen jê re dibêjin. Ew jî ji neslê Şêx Hesen tê. Eger tu tebeqat û sêrkê tebeqatê ê şêxo, şêx bi xwe hewno gî ereb in. Lê mirîd hewno kurd in.

Hêdino şêx tebeqê şêxo çi bû. Seke ji bo çi bi hevdi re nazewicin, ji bo ke tebeqet bi nav hevdi nekevin, ereb û kurd tevê hevdi nebin. Demê ku şêx Adî hatiye li serî belengazî kurd xwe kire tiştek û xwe nîşanî wî dayê, nexwestin ku kurd bi wana re werin zewicandin, gotin tebeqet name şe bi hevdi re werin zewicandin û heta na ku heya vê rojê seke bi hevdi re netê zewicandin. Tebeqê şêxo bi tebeqê ê ereba ye. Feqîr jî têne ereb. Kocek jî têne ereb. Qewwel jî têne ereb. Tenê mirîd hevno kurd in di vê ortaya de sanke mirîd ji gişt ku bêtirtir in ji ber ku demê ku wexta Şêx Xotinê bi hindik bûn lê mirîd bêtir bûn. Ez dixwazim ji wan bêjim dînê êzidiya destpêkê nevê xwe ne êzidî bûn. Dînê dînê êzidiya nevê xwe destpêkê Tarîqel Edewiyê bû. Rîya Udey Û ev tişta di qewlê destirê me de tê bêhtir nîşankirin û qewla dijî hene dibêjin. Di vê qewlê de tê gotin Şêx Adî giribû li nav e, li edewiya Rom bû çav e. Li edewiya Rom bû çav e, ne li êzdiya Rom bû çav e. Ji ber ku Her şêxekî sûfî dihot û riyê xwe ber mila dixist, nav lêdikirin wekî Tariqê Celaleddîn Rûmî, wekî Tariqê Hesen Husên El Hellec, Rabî El Edewiyê, navê rî wî ser rê wî ser navê wî dihate naskirin. Fe ê êzdotî ji destpêkê navê xwe El Edewiyê bû. Pir qewlada tê nîşankirin. Qewl temam dike, dibê ji Şamê bê rew bo Coka. Dil Edewiya

Piştî wênê hat hatin naskirin bi navî Êzdatiyê. Hin jê dibêjin ji Xelîfe li Umewiyê Yezîd bin Miawiye ev nava ji wê derê tê lê ev tişta nedûxir e. Hin jê dibêjin Yezîd bin Enesete El Xaricî bi wî tê naskirin Êzdatiyê ev tişta jî nedûxir e. Hin jê dibêjin li Îranê bajarek heye ji ya dibêjin Yezd li Îranê ê zetî ser wî navî tên, ev tişte jî ne doxir e. Lê bi rastî hin û êzdiyê me bi xwe hewna jî dibêjin Menesê navî êzdiyê tê jê Yezdan, yanî wek yek ji nav di xwedê ye. Ev tişte jî ne doxir e. Ji ber ku me destpêkê me dît ji wan re dihat gotin Edewiyîn. Lê piştî wênê Dema ku Şêx Hesen dest pê kir hêdina ji riya îslametiyê dûr keve, ji ber ku heta nakof îslametiya dimeşîn. Hêdina dest pê kir Şêx Hesen tişt hêdina riyê êzdatiyê, riyê edewiyê ji îslametiyê hêdina dûr xe, hêdina tiştna din kirine ser û hev tiştana jî îslama şaştî. Ez dibêjim Navê Îzatî ya bavgûrê fikrê min ji Zad tê, Yezîdûn, El-Yezîdîyûn yanî bi manasî xev gotina gotineke erebî yanî bêhtir yê ku bêhtir kirin ji ber ku Şêx Hesen dema ku hatiye pir tişt bi ser dînê Îzatî zêde kirin, Û Îslam ê Îzzetî bi vî tiştî, Ereb bi vî tiştî ê wê mentiqê, wê herêmê bi vê yekê ne qebûl bûn. Wek em bê meselen ku em ê di qewla de bibînin, di di qewl de tê tê gotin û dibêjin, Bedreddînî Lu'lu' Ewa walî yê Mûsil bû, di demê Şêx Hesen de bû. Dema ku dest pê kir Şêx Hesen hêdina Êzdatî ji rêya Îslametiyê dûr xist, Bedreddînê Lu'lu vir ku wer vê derê tu kî yî ku tu dînê Êzdatî, dînê mezin dînê Edewî ji ser rêya dûr xist ser rêya Îslametiyê. Li vê derê de qewla tê gotin, Bedreddîn wî dibêje, Hey Şêx Sino bin Adî yo, te laliş kef kir te riya heca Mekke biriye yanî bi bi gotinê no te ev riya qut kir û ev riya ji ji ser îslametiyê te miletî êzdî ser îslamê ji ser riyê îslametî ser hecê te qut kir te hecek bi xwe jîya çê kir. Li vir Şêx Hesen dibêje li Şêx Adî li Bedridîn Lu'lu' lê vedigerina jêr dibêje. Dibêje heca me Zemzem e û mexare û kaniya spî ye, heca û şik tê nîn e. Yanî cer dibêje hecê me vir e, hecê me ne wê der e. Ji ber ku destpêkê hecê wan e, wek ku noko me dîyê Bedreddînê li Ilojêr dipirse, hecê we te ji bo çi? Ev tişta sar hecê te qut kir.

Bedel Ka'bet Allah El Mekke. Fe di vir de tê îsbatkirin dînê Êzdotiyê destpêkê ji hecê re diçûne hecê îslametiyê yanê Ka'bet Allah hecê xwe li wê derê dikirin. Piştî ku Şêx Hesen hêdina ku hatiye li vir hêdina destpêkir ku jê qutke Lê di qewlê xwe de, di qewlê ê celwe de Şêx Hesen li vê derê di navî Êzidê de dizikrîne, ji vir wiha de hêdina dest pê dibin navê Êzidatiyê tê zikrandin wekî ku em dibînin di di qewlê celwe de. Xwişk û birayên hêjan, ez dixwazim di dawiyê ji we re bêjim ku ji min şaş fehm nekin, ez naxwazim miletî xwe yê kurd bêşînim, bil'aks Mesîh ji me re got we bê pere we bir hûnê bê pere bidin, we belaş bir hûnê belaş bidin. Ji ber wê yekê ku herin hemû mileta û xeberê bona din Ji bo ku hew miletanan xelas bin. Ji ber wê ye ku ez tên ba miletê xwe û dixwezim bi miletê xwe re bêjim ne bi îslametiyê, ne bi êzdakê, ne ti dînê din ku miletê min ê xelas be. Ez dixwezim namayê Îsayî Mesîh bi miletê xwe bim. Di Încîlê de dihate nivîsandin dibêje, Ho qasê, Xwedê ji milet hez kir Ji ber wê ke kurê xwe yê yekemîn kir qurban ji bo vî miletî û me eno îslametî û êzatiyek bawer nake ku Îsayî Mesîh kurê Xwedê ye. Em bawer dikin vî tiştî û em bawer dikin ku Îsayî Mesîh ew rizgariyê me, ew e xelaskarê me û winî di kitêbê xwe de, di gotinê xwe de nivîsandiye û dibêje, Her kesî ku bi min bawer ke ew ê xelas be. Û di Încîlê de dîsa hatiye nivîsandin dibêje, Herin pirs kin, Pirs kin, bixwînin ji bo ge win bêgêne dawiyê û rastiyê. Hev tiştî ku min li ser nîşan da û hev tiştî ku min li ser dayên kirî xwişk û birayê dihêja. Ez hêvî me ku win herin ser vî tiştî şêx di xwe bipirsin. Ez hêvî me ku win herin ji miletê di xwe ji serekê di xwe bipirsin. Û heger win negiştine te cava ji wana da û werin kitêbê pîroz, Încîlê, bixwînin, win ê bêgêne rastiyê. Xwedê we hemûê pîrozî bike.